Республикатын Ил Дарханын Айсен Сергеевич Николаевы, Сунтаар улууһун аҕа баһылыгын Анатолий Васильевич Григорьевы, Кэппэндээйи нэһилиэгин баһылыгын Александр Романович Игнатьевы,

сылдьар күрэх биллэрбиттэрэ аан бастаан онно биһиги улууспутуттан аҕыс нэһилиэк кыттыбытыттан

Бу кычыктыы бэрт уһуннук күүтүллүбүт Тэмпэндээйигэ культура һынньалаҥ киинэ арыллар күнэ үүммүтүнэн, күммүт тахсан хандааран турарынан итиитик истиҥник хаар дириҥҥин көҥүллэн. Бу кычыктыы уон ахсы сылга ахсынньыга баһаар буолан бу Кэмпэндээйигэ культура дьиэтэ умайбыта. Ону республика дьоно-сэргэтэ барыта олохуйдаах чугастык күрэхпитигэр ылыммыппыт. Ол кэннэ Анатолий Васильевич миэхэ кэлэн дебутдук былааннар бааллар биһи маны олоххо киллэрэрбит наада буолла диэн кэпсэтии барбыта. Проект оҥоһуллан үбүлээһини хайдах оҥорорбутун да курдук ырыттахпытына бу биһи президеммыт Владимир Владимирович Путин Россия үрдүнэн барытынан культура национальнай проегын олоххо киллэрэн онно конкурска кыттаммыт Онно кыайаммыт, бу республикабытыгар билигин элбэх даҕаны культура дьиэлэрэ тутула тураллар. Ол исигэр бу биһиги Кэмпэндээйи дьиэтин культура дьиэтин киллэрэммит күүрбэккис сылга бу биһи республикабыт сүүс сыллааҕы юбилейын сылыгар тутуу саҕаламмыта уонна күүрбэ сыл ахсынньыга тутуу түмүктэнэн Бүгүн дьакыдьыттыы үөрүүлээх күн арыллыыта буолла. Өссө түгүлэҕэр бэрэбил кылынна. Ханнык баҕарар Саха эрин тыатын сиригэр, тыатын нэһилиэгэр бу культура дьиэтэ үчүгэйдик үлэлиир буоллаҕына, үчүгэй туруктаах буоллаҕына, куруук хаһан баҕарар олох киинэ буолар. Мин бу уруккаттан билэбин бу кэмпэтээги кыдьыкты бэйэлэрэ культураны өрө туппут Саха туох баар үтүө-майгытын барытын өрө туппут дьоннор олороллор. Ол иһин буур да киин баар буолтан кэннэ мэһэн авардьа билигин чахчы дөссө күүскэ хайдан бу кыдьыкты нэһилиэккитигэр улахан кэлэр сылларга төһүү күүс буолуо. Дөссө түгэл махтаныам этэ бу Кэмпэйдээйи дьонугар сэргитигэр, Хонтаар дьонугар сэргитигэр эһиги кыдьыкты Бэккэ үлэлээҥҥит, республикабытыгар олох улахан холобур буолаҕыт, хайа баҕарар өттүгэр культураттан саҕалаан тыа хаһаайыстыбатыгар тиийэ уонна бу билигин дойдубутунан барытын онтон ити анал байыаннай операция бара турар бириэмэтигэр бу Хунтаар уолаттара эмиэ кыдьыктыы чиэстээхтик дойдуларын күүскэ көмүскэннэр, билигин бу биһиги түөрт геройбутуттан икки геройдара Хунтаар уолаттара буоларын биһи киэҥ туттабыт. Уонна түмүкпэр баҕарыам этэ эһиэхэ бу кабаныытыгар дьолу-хоргуну, бэрт түргэнник кыайыы кэлэн эйэ үөскээтин дойдубутугар сирбитигэр уонна туох баар бу үчүгэйи кэмпэндээйи иһэригэр бу культураҕа дьиэтэ уһун сылларга дьону-сэргэни түмэн, мантан кынаттанан дөссө даҕаны бу билигин истиби кудуу ити уу байбы зверя кудуу дьонор тахса турдуннар Ити махтал буолуо. Уонна ханнык баҕарар культура дьиэтигэр дэкки билэбит тыа иһигэр хайаан даҕаны үлэ хааллаҕына көстүүмнэр боппуруостара тураллар. Онон бу сүүс тыһыынча холкуобайдаах сертификаты турарым, бу куб

Анна Фомична Тотоноваҕа. Кабана тадя биһиги махтанабыт дойдубут президенигар Владимир Путиҥҥа Кини көҕүлээһининэн бу маннык национальнай проектар баар буоланнар, биһиги Сунтаарбыт улууһугар араас хайысхаларынан тутуулар тутулла тураллар. Ол иһигэр тоде бу культура национальнай проегынан бу бүгүн ол үчүгэй киин арыллан киирдэ. Онута дьэ махтанабыт биһиги Айсен Сергеевичпытыгар бу программаҕа национальный проекка киирэрбитигэр күүс-көмө буолмутугар. Биһиги махтанабыт тутааччыларбытыгар кылгас болдьох иһигэр бу маннык улахан баараҕай тутууну олус үчүгэй бу хаачыстыбалаах тутан киллэрбиттэригэр махтанабыт. Ону тадя махтанабыт бу нэһилиэк баһылыгар Александр Романовичка онно тадя бу культура бу культура киинин халайаачытыгар Анна Фомишнаға кинилэр эме тадя бээлэрэ сүүрэн көтөн бу объект түргэнник тутуллан киирэллэригэр

улууспут аҕа баһылыга Анатолий Васильевич, күндү ыҥырыылаах ыалдьыттарбыт уонна Кэмпэндээйибит нэһилиэгин бар дьоно! Дьэ, бүгүн биһиэхэ чахчы даҕаны Кэмпэндээйигэ өтөрүнэн буолбатах олус үчүгэй Владимирович Путин көҕүлээһининэн национальнай проектар үлэлии тураллар. Ол чэрчитинэн төһө да бу ыраах, уһук сытар Нэһилиэкпитигэр, биһиэхэ бу Кэппэндээйигэ, ол бу бары да биллэргэ барытыгар эппиэттиир олус кырасыабай кулууп дьиэлэннибит. Онон өссө төгүл олохтоохтор ааттарыттан биһиги Ил Дархаммыт Айсен Сергеевичка, улууспут аҕа баһылыгар Анатолий Васильевичка, Уонна бука бары бу улахан баараҕай тутуу үлэҕэ киирэригэр көмөлөспүт, тутуспут дьоммутугар истиҥ барҕа махтал тылларбытын аныыбыт. Дохсукут истээһин!

Бүгүн кырдьык биһи нэһилиэкпитигэр өтөрүнэн буолбатах өрөгөйдөөх үөрүүлээх күн буолан турар. Ол курдук биһиги нэһилиэкпитигэр улахан баҕайы объект сүүс бүөһ миэстэлээх культура объега аһыллан Биһиги бу үөрүүтүгэр республикабыт Ил Дархана кэлэн кыттыыны ылбыта өссө киэргэттэ дьиэ этиэхпин баарабыт.

Ивановна Местниковаҕа

Биир бастыҥ үлэлээх салайааччы буоларын быһыытынан өссө төгүл эҕэрдэлээн биэриэххэй. Бу дьаллар саамай үлэһит, саамай красивай кыргыттар. Сүрдээх үлэһит кыргыттар. Онон дьачахчы дохсун ытыстыһаны сытөбүл. Евгенияны сытөбүл култуура халамтатнааттан бу култуура бастыҥа, туйгуна буолбукунан итити истиҥник эҕэрдэлиибит. Уоннаттан биһиги аҕа баһылыкпыт Анатолий Васильевич бу култуура хайысхатын наһаа өйүүр, өйдүүр, биһиги тугу көрдөстүбүт, эттибит даҕаны барытын тутуспутунан, сүбэннэн олох тоҕо үүрэн үлэлээн-хамсаан киирэн барар. Онон бүгүҥҥү түһүлгэҕэ киниэхэ махталбытын тириэрдиэхпитин баҕарабыт култуура үлэһиттэрин аатыттан. Оннуктан бу өйөбүлүнэн бу биоһон тыһынчалаах сертификаты Анна Фомичнаҕа дохсун ытыс тыһанан туттарабыт. Уонна, биллэн турар, эҕэрдэ суругу кытта сибэкки дьөрбөтүн. Оноттон мин мэлдьэтэбин биир киһи тугу даҕаны улаханы кыайбат команда бары түмсэн сомоҕолоһон үлэлиир буоллахпытына кыайыылаах буолуо онон бары инники күөҥҥэ тутуспутунан үлэлии хамсыы сылдьыаҕыҥ махтал барыгытыгар